אויף משכן שטייט ווערן בית המקדש ושכנתי בסכו, איז עס אן אפשפיגלונג און ס'איז פארבונדן ווי דער ז ט איז אינעם אינעווייניגסטן משכן, וואס דאס איז די אידישע הארץ, און בכלל די א י בכלל, וואס מזבח בכלל איז דאך אז מען האט מקריב געווען א קרבן צו דעם אייבערשטן, וואס בשעת מען האט מקריב געווען א קרבן פרעגט מען זיך די שאלה, וואס האט עס פאר פארבונד מיט א מענטשן וואס ער איז מקריב א בהמה אדער סעלעס אדער מעל וכיוצא בזה אויפן מזבח? און מען פארענטפערט אויף דערויף אז לית תירא, בשעת א איד האט מקריב געווען א קרבן האט ער געטראכט דערביי, ווי דער אלטער רבי אונטערשטרייכט אין פרשה ויקרא, אז א קרבן איז אז אדם כי יקריב, אז ווען א מענטש, א איד, איז מקריב א קרבן איז דאס מקיים את הקריבה, צום אלעם מערסטן מאכט ער זיך נענטער צו דעם אייבערשטן, ביז וואן איז אז ער איז זיך אינגאנצן מקריב פאר דעם אייבערשטן, און גיט אפ דעם אייבערשטן זיין כח, דעם דם, און גיט אפ דעם אייבערשטן זיין פארגעניגן, וואס דאס איז פארבונדן מיט דעם חלום, מיט די גוטסקייט וואס איז דא אין א ביי א מענטשן. גיט ער דאס אפ אויפן מזבח, נאר דער אייבישטער האט געזאגט אז ס'איז גענוג ווען ער וועט דאס טון אלס א סימן און א רמז דורך דרא וואס ער וועט מקריב זיין דעם דם וחלב פון א בהמה אדער די אויסגעקליבענע פון יין וסעילות און מנחה אדער פון א נאף אויפן מזבח

און א פארבונד מיטן אייבערשטן, און זאל זיין א נחת רוח פאר דעם אייבערשטן דורך דעם קרבן ריח ניחוח, וואס אין די רוף גופא איז געווען צוויי מזבחות, איין מזבח איז געווען דער מזבח החיצון, דער צווייטער מזבח איז געווען דער מזבח הכתרת. וואס מזבח החיצון ווערט זיך אזוי אנגערופן לית תירא, וואס דאס אונטערשטרייכט אז אין מזבח גופא אין די פארבונדנקייט מיטן אייבערשטן, ביז וואנעט אז ער גיט אים אפ זיין כח און לעבן, און גיט אים אפ זיין פערגעניגן, איז אין דרוב גופי דא דרגות, ס'איז דא אז ער טוט עס אין אזא מין אופן אז בשעת ער טוט עס בשעת'ן דאווענען וואס דאס איז אלס א קרבן סיי אינדערפרי און סיי צו מנחה און סיי צו מעריב נעמט עס נאך אבער נידארוך מיט אזא מין פארבונד אז דעם גאנצן טאג זאל זיין ניכר אז דאס איז א איד אדער א פרוי וואס האט געזאגט ברכות און האט געדאווענט צו דעם אייבערשטן בשעת התפילה, בשעת'ן דאווענען איז זעלבסט פארשטענדליך אז ער דאווענט צו דעם אייבערשטן און טראכט זיך אריין צו וועמען ער דאווענט, דאווענט ער בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאידך, צווישן איין דאווענען מיטן צווייטן, צווישן שחרית און מנחה, פארנעמט ער זיך טאקע אלץ על פי שלחן ערוך. במילא און מיט א כוונה אויף צו ממלא זיין ווידער און פירן זיך ווי דער אייבישטער וויל, ס'אבער ניט ניכר אז ער דאווענט, וואס איז ניכר און וואס זעט זיך אן אז ער פארנעמט זיך מיט מסחר אדער מיט אן אנדער ענין של פרנסה, אף על פי וואס אינעווייניג אין הארצן ווייס ער אז ער טוט דאס כדי דערנאך זאל ער קענען געבן אויף צדקה אדער אויף אנדערע גוטע זאכן פארבונדן מיט אידישקייט. דערנאך איז געווען מזבח הקטורת, וואס ער ווערט אנגערופן ניט מזבח החיצון, פארבונדן מיט אויסווייניגסטע זאכן, און מען דארף ערשט נאכפרעגן זיך וואס ס'טוט זיך מיט זיין פארבונדנקייט דעם גאנצן טאג, איז געווען צווישן קרבנות גופא א קרבן וואס האט זיך אנגערופן בשם קטורת, וואס קטורת אין לשון קודש איז דער טייטש אז דאס איז א פארבונדנקייט, דאס אזא מין סארט קרבן וואס האט דורכגענומען דעם וואס האט מקריב געווען אט דעם קרבן אז ער איז געבליבן פארבונדן אויף א גאנצן טאג, ביז דעם צווייטן מאל ווען ער איז מקריב נאכאמאל א קרבן אויפן מזבח הקטורת. אז בשעת ער איז מקריב א קרבן, וואס דאס טוט ער ביי יעדן דאווענען, ווערט דאס ביי אים אזא מין קרבן וואס דאס איז קטורת, דאס פארבינדט אים אויף שטענדיג, ביז וואנעט ער וועט נאכאמאל מקריב זיין דעם קרבן, וואס דעמאלט וועט דער פארבונד ווערן נאך שטארקער, ער וועט נאך מער צוגעבן אין זיין פארבונדנקייט. מיט אלע זאכן פארבונדן מיט אידישקייט, ווארום זיי זיינען געגעבן געווארן פון דעם אייבערשטן, וואס ער האט באשאפן די גאנצע וועלט, איז דער באלעבאס אויף דער גאנצער וועלט, איז דאך פארשטאנדיק אז בשעת א איד באשליסט אז ער דארף זיך אזוי אויפפירן, קען אים קיינער אין דר'וועלט ניט שטערן, דערפאר וואס ער גילט אלס א שליח פון דעם אייבערשטן, און אָט דעמאָלט האָט ער די אַלע זאַכן אַרום זיך, אַז זיי זײַנען באַלויכטן מיט דער ליכטיקייט פֿון ייִדישקייט, מיט דער ליכטיקייט פֿון תּורה, און דאָס פֿאַרבינדט אים מיט אַלע זאַכן, וואָס איז בײַ אים דאָ, וואָס דאָס איז, בדוגמא, אַן אָפּלערנונג פֿון מזבח הקטורת.